וואס זענען די צוויי וויכטיגסטע טעג אין א מענטש'נס לעבן? די טאג וואס ער איז געבוירן געווארן, און די טאג וואס ער איז געוואר געווארן פארוואס. אזוי ווי מ'האט פריער געשמועסט, ווען אנהייב תניא ברענגט ער דארט אין די גמרא אין נידה משביעין אויס אל תהי' צדיק ואל תהי' רשע, אז פאר א נשמה קומט אויף די וועלט באשווערט מען אים, זיי א צדיק און זיי נישט קיין רשע. איז אונז ווייסן דאך יעדע זאך וואס דא אויף די וועלט כל מה שברא הקדוש ברוך הוא לא ברא אלא לכבודו, יעדע זאך וואס דא אויף די וועלט די אייבערשטער האט באשאפן די וועלט איז די גאנצע וועלט די אייבערשטער האט באשאפן צוליב א געוויסע מטרה צוליב א געוויסע תכלית, און יעדע פרט יעדע זאך וואס דא אויף די וועלט איז צוליב די מטרה און די תכלית. איז פארשטייט זיך אז א מענטש וואס ער איז דער בחיר הנבראים, אוודאי האט ער א געוויסע מטרה פארוואס איז ער געקומען אויף דער וועלט. און פונקט אזוי ווי אין זאכן וואס מענטשן טוען, און אלע אנדערע פראדוקטס און אייטעמס וואס איז דא וואס מענטשן האבן געמאכט אויף דער וועלט, איז טייטש אז למשל איז דא א קאר, איז נישט סטייטש, איינער האט זיך געשפילט מיט אפאר רעדער און ער האט געמאכט מיט אפאר סיטס און ער האט אויפגעשטעלט צוזאמגעשטעלט א קאר און נאכדעם האט ער געטראכט לאמיר זעהן וואס קען מען טוהן מיט דעם, ניין, קודם כל איז געווען א געוויסע need, א געוויסע צורך אין דער וועלט, וואס דער צורך איז צו מענטשן צו צו קומען פון איין פלאץ צו די אנדערע אויף א באקוועמע און א שנעלע וועג, איז איז קודם איז אנגעקומען מיט א פערד און וואגן, און נאכדעם זענען געקומען נאך זאכן שיף, און ס'איז געווען א געוויסע צורך, מענטשן האבן געוואלט אנקומען שנעלער און באקוועמער, איז ביז מ'איז ארויפגעקומען מיט די איידיע, האט מען געמאכט א קאר, די זעלבע זאך עיראפלעינס, און אזוי ווייטער, און יעדע ניד, יעדע זאך וואס איז דא אויף די וועלט, דאס טייטש אז קודם איז געווען א געוויסע ניד, מענטשן האבן געדארפט טרינקען, מענטשן האבן געדארפט עסן, סאו איז געקומען איינער מיט א איידיע און האט געמאכט קאפס, האט געמאכט לעפלעך און גאפלעך און אנ. פארשידענע זאכן, מענטשן האבן געפילט אז עס איז נישט א באקוועמע זאך צו צו זיצן אויפן פלאר אדער צו שטיין א גאנצע טאג, האט מען געמאכט א בענקל, דאס הייסט יעדע אייטעם, יעדע זאך וואס איז דא איז קודם געווען א געוויסע ניד און נאכדעם איז געקומען די אייטעם צו פארפילן די ניד, איז פארשטייט זיך. אז ווען א מענטש ווערט אראפגעשיקט אויף די וועלט, איז טייטש אז קודם איז דא א געוויסע ניד וואס ס'פעלט אויס אויף די וועלט, און צוליב דעם האט מען באשאפן די, האט מען אראפגעשיקט די מענטש. ווי האט איינער געזאגט, אז א בירט'סדעי, א יום הולדת פון א מענטש, איז טייטש די טאג וואס דער אייבערשטער האט מחליט געווען אז די וועלט קען נישט גיין אן מיך, און אן דיך, און יעדער. יעדער מענטש וואס איז געקומען אויף דער וועלט האט ער א געוויסע תפקיד וואס איז געקומען צו פארפילן א געוויסע צורך, א געוויסע ניד אין דער וועלט. וואס דער ניד איז שוין געווען פאר דער מענטש איז געקומען און צוליב דעם איז ער געקומען. איידער א מענטש פרעגן ווי אזוי וועל איך וויסן וואס איז מיין תפקיד? ווי אזוי קען איך. געוואר ווערן און צוליב וואס איך בין געשיקט געווארן אויף דער וועלט, איז דעם וועט מען רעדן אם ירצה השם אין די קומענדיגע ווידיאוס.